Wek lok kwede kampen mogo me yet, yet mogo pore pore ki raciro, wa, Ciro Christopher gini, yet mogo pore pore ba raciro ti latela maber, ento yet rac, lok ada ka ber imito gi waco, ento raciro ti latela maber. Lwak mo neno wa i Lakwed TV, an Ladidi Ben. I kit ma ceng jwi, akelo botwu lok ma nongo pire tek tutwal. Tinni kono i wang otyeni, atye ka rwatte ki dano acel ma wun wungeyo ma bene oywek. Man, ngat mo ma nongo pol kare ka jamine odonyo i lakwed TV kakany yomo cwiny dano dok bene nongo winyo lokke mit tutwal. En kono okanne manok ci tye ni, An amiti akel co ka maleng jalil. Oh, yes, lakwed.
Ikano Atye kare me omera. tic aloka go. Atye jo ma. Apoyo, Pol wacce. neni mit tutwal. Atye.
Ikane kwene.
Ah, atye ingeyo asaling me taun-ni pe yot. Ingeyo Nongo iye dano yo kwo.
obedo ka wacci Nyeri okaneo tyen lok ango ma bene ki penyo an calo an lakwed ki wa jalo lakwed kare oze lakwed ci dong an awaco ni ko ca weng lakodi lok ki kare oze lakwed ni an tin dong akeli wu ozele ozele dong kome en an en do lutuwa en an oze lapyen cam en en eyo so Koni nongo kipenyo ki wai ah ozele dong pud duti pe dong tye ka pyem cam i ngo marac dong kece mm. pyem aye peke peke kece co ti kit fasting mo ma well, pe dako uh, pire an ati fasting ma pe lare eh. ati ka fasting me lungo en pyem cam i weko bin area okay apa ti ka bino pud obane ja pud otweyo kano okay ya yeah.
ingeyo ngat mo be owaco ni Muzele dong ba. Muzele gini politics gin nini. Bedo calo iwacci co bene tye ka keto tyene lakucel aye i lok me politics. Okay.
Yes. Eno jo dano owaco kakare. Iyo. An atye ka royo tyena i politics. Okay.
Politics ma atye ka royo iye tyena ni atye ka neno yo me kelo capacity ma mega me kelo alokaloka i Acholi. Pien ni lutela ma wan oyerogi nyo ma gubolo wan jo moni ma pe waniangi an gire pe gibola caka from counseling ship me bino wa i member of parliament ship aneno tutwale members of parliament ship pe tye ka niang wiwa weko atye ka yes gubolo dano nyo acoli jami dong obale gin acel Ka dong gibwone gicito i kare me kwir kede gibolo kwir ma kipeko i takataka mo keken, alwongo lwongo ni susa, yugi, ineno, yugi mo keken gibolo i kwir kato akata, ineno be. Wek atye ka involving myself too much i politics ki nini. Imito kelo alokaloka? Amito kelo alokaloka.
Lutela ma ca-ni gitye i kom eni pe gitye ka konyo ngat mo keken. wa MPs ma gupoto kwir Iraka East cani, acel i kine ma gilwongo ni Atim Ango Nancy, obedo dano mo ma pe omako kiniga i kom Acholi pien Acholi oyero gin ma cwinygi mito. Ento Atim Ango Nancy tye ka konyo dano. Ineno be? Ento tye ki plan mukene madit. Otamo ni myero ewek omine caa-ni ma kit ma wan Acholi, Edo wan obedo i meeting, wan Atim Ango Nancy, Tamne wek omine Father Nen pe yel pien bedo en bene keken o proving ni Father Nen tye timo gin ada i Parliament and icawa ni Parliament me Uganda Father Onen Charles tye ka performing maber. Ok
an amyero abed ki mot ki caden i lok acel keken man lok pa timo ango? Atimo ango an aneno kare mo ma kibedo i lok me peko mo me lyel. Man omegiwa koma kec ma obedo lamak cal atye ma ngo gubedo kun gubedo ki kwo maber tutwal i kare me yubbe eno ni gin iket father nen ma aneno bene father nen Pe oketo apokapoka mo keken. I kare ma onongo en tye ka cito anyim i nyim dano, olwongo bene atimo mega atimo ango calo dano ma en bene onongo nongo ni pire tek obin bene i nyim lwak bene olok ki dano kunna en pe tye ki rwom mo keken. calo gwok MP nyo calo gwok ladit mo politician mo ma obedo tye elected nyo gwok kiyero ento en obedo ki woro i kome ci aneno guloko maber bene pe gunyuto kit tele mo keken keken ma eni obedo gin maber tutwal
yes so in itye ka rwako tyeni nining kong dong pien omyero an aniang kit ma in itye ka rwako tyeni kwede wek onongo oto wange kit wotine.
Aneno ma ben An plan atiko man en i tye ni, me acel gamo ikom lok ma in loko about atim ango ki fire onen en i tiko man, me acel adwoko about cing di bodi in aye iweko an adiri can
wek adwoko about pwoc bodi matek but ingeyo gin awango ya dong loyo en i tye ni cako mere ikel an on air dano tye ka taking advantage eno nio.

Tic yubbe omyero nongo obed ka miyo cene i pala i gene cene i kin gang ki dano atata atata. Mm. En obedo project pa gamente. Mm. Ineno we? But no, ka akelo adwony gin akelo cok i board. Aneno kit omyero uh, MPs mamegwa wek okat pi i Acholi wa kadi wa Lira. Mm. Gin atemo gi kwede na wang adwong kadi wa Arua, in fact kadi wa Kampala. Mm. No omyero ibed cok ki kin gang lucung oceroni macalo MP nongo myero ijalo ngat olego cukul fees penye kong kon man nyo pe kon man myero imi cene ka idegi ngat aye bo mako gin wek ekumi an aye ka obino ikare me bolo kwir ngat acel keken romo lwaki dano miya leko kwir nio.
kakare.
Itye awai ni eni pe tic a MP, ento kobiri tye awai ni dong kobiri omyero ijal nucu bucar nio. Ci eni nongo bedi ni nongo tyeko dok tic a MP kit in iwaco tic a MP ku ento tye ka wai dok bedo MP omyero dok ijal mucar nio. Ok, meno kite goro wic pa, myero awai lok atir, goro wic pa Acholi tye kede dong eno te nini pien ni. omyero imigi moni ka culu ite dero gunong bene en yer in ma giboli kwi iter i palamen mucere moni myero gunong ineno we ciling moni tye ki icere ka cokke moni myero iti imigi ma migi but ka ibedo awiny ni out vote ma gibedo tuko ne kare mo i radio stations MP bene ticce me miyo cene personal money ma mege ka omiyo myero aa ki icwinye but kany ka dong pe imiyo Aya i poto kwiyo pa buli pa Lubanga. Pa pa buli poto kwiyo. Acholi gubabbe o. Acholi myero ginen yo mo me ronya acholi ya. Yeah. Ineno we. yeah, an abe penyi daki. Mm. Iloko lok ma kakare. An i campaign mukato ina an abedo closely i lok me campaign. Nge obedo lakwete en bene omyero irwak wii ka mo keken. Eh, yeah.
So an abedo cocok i lok me campaign. Ento lutwe amito awecwu gin acel ni, dano gubidi-ni i kin paco ka gin mo ni pe, pe giyedi.
Ka gin mo ni pe, pe giyedi. I lok ki loko ma mit nining? Iwinyo ni, aa, miniwa mego wek wapokke lawa acel.

Kit ma in latela moni kadi bed ni itye ki miti me konyo Acholi, wa kadi wan ki miti ma watye ki konyo Acholi kwede, ma atye ka bino dito ka cung kancila, man omyero inge, omyero abed tye ki cene. Pabulu. Pabulu. Omyero abed tye ki cene. Kancila me abic bene. Omyero abed tye ki cene. Kono me mako pati bandero, pati NRM, FDC ki angagi, still myero abed tye ki cene. Pien ni ludiro can aye oket niya malo.

In aye wutimo kampen calo aketo wa keri ni in dano me madwong. Wan romo bino wapyem wa keri. Ento in, in ibedo dano ma ikwano, in be ingeyo ni ikwano. An pe akwano, ento keken an adek tim aconya aye. Ento tye ni, adam wii moni ma in iryek kede ma nongo cung ma dano ma tye kede ma miti ni giboli kwi, ma bene guneno ni transparency ki gen moni tye i kumi, miti giboli kwi. An ati ki camme. Waket for example ba atye ki odoc pa Goda i koma, myero amak wi odoc pa Goda nrm, myero ocung i koma do, wawil kwi in awila. So nongo myero idog ngec. Anok in in or out, that is it. Ane gin aye gin aye gin aye time nrm ni aneno. Now. Okay.
Okay. So in ko obiri ko dong uh, okay yung bot lukin gang ko in iwaco ni. No bot lukin gang aye tye gin acel, i acwe marac i kom mege. Mege, mege, wun oryete aneko wan bulu loyo. Ibwodo kwi ibwodo acony amiyo miyo mogo. Ka ya ineno gin atye aye tye ni wun mege wun obwol kwi. Pe waketo cwinywa me mito cene pa ngatomo ni. Gin aye tye neka coli kabisa.
Ene mo lakwor lok ki eni be oo limo group wa ni ko. Enene!
Ya, jami dong enene lakwed. Lakwed, gudu eni dong myero alok aloka ya. Okay. An atye ka deto wanga, atye ka kweko wanga, atye ka timo ngo i wanga. Mm. Alok alok, atye ka yene day and night. Mm. Alok alok myero obed tye gudu 2026. Mm. Lutino ma nongo ingeyo ni gitye gingeyo gibedo lutino kic. Bedo lutino pa lucan gingeyo peko pa lutino bulu ma watye ka yelle i kin area eni-ni. Neno wek. In iwacci ni bol lubol kwir tutwal obedo mege. Keco no wok pi kit me lok me kwir en aye omiyo dano cito i kom mege-ni. Ok, neno, mege tukogi wigi yot dong loyo. Neno weci gin ace, en gin omege orero acere, acero Christopher. Ineno wek. Mege eno gimeko dano bolo kwir loyo. Co ki bulu gibolo kwir direct pien gingeyo can ma gitye ka kato ki iye. Ento omege ka dong gidwogo i lelo gicgi ki wile i gomesi mo iye ni atim kwene Africa dong gibolo mere kwir gionyo aonya ki ngat can ni ane owango wi awang mo ma dong be omege aye dong neko kwir kadi pe ngat mo aye kato wa waci omege aye dong neko cuk nino adi moni ma nge bolo kwir iwinyo koko obedo tye go the same thing. Now, mm. gine mm. iwango ye so omege you style up kong bon ne kwiwa wan me wan lubol kwi tam omega nam aryo keje uh, ma pud pe cer tam nam aryo um, keje itamo ni mege kubiri gucak tic ki bulo aye kacel ko wek tam gubere acel yes bere gikiripe kacel mm-hmm. ki bulo wek nongo gingeni wa mege wun ba ubolo gere kwi Alright, maber. Ento wan calo bulu bene mito wati ka man, wa aye lutinowu. Amen. Uh, mito wati ka ka enini. Itamo ni ka mege gucako bedo kacel ki bulu nyo bulu cako bedo kacel ki mege ma gumoko tamgi acel, itamo ni ee dok pe romo bedo ber tutwal? Atamo ni romo bedo ber kabisa. Ki dong Tami moni.
Ki dong before before ki ki gine in fact after nomination ka nongo rwot acana eni aye rwot acana eni oyab wange ka nongo giromo kelo caucus mo nyo media mo calo wun ya kilwongo ka calo like ah, jo ma tye bino ka cu wuman MPs eni ki MPs eni wuman MPs Min wunu interviewing e the same thing mutime ki Museveni ki over 2016. Yeah, yeah, yeah.
Kane ki interviewing e, waneno miti ki ngene wun a loko project ma kume kuman kuman kuman. Right now omege old tye ka cungo project ma mege ma tye gudo bulu calo wai pa anyira peke. Tye ki project pa mon mutegi keken ma kargi bedo dong pe bor. gin awango ya loyo en so kane giromo nongo dano me immediate team calo wun ni we intervene dano constituency ma megi kacel acel acel acel competitors gini weng kelgi kacel Yeah. ne bibedo ber marac ma nongo dano ogure wabedo i bar kuman kideno in lakwet in imako mic phone iya malo Calo wa i kin interviewers, nongo itye ka penyo joni question kuman kuman, gigamo atir atir kuman kuman kuman, wek lok kwede kampen mogo me yet, yet mogo vole vole ki Racira, wa, Racira Christopher kini, yet mogo vole vole, ba Racira tye latela maber, ento yet rac, lok ada ka ber myero kiwaco, ento Racira tye latela maber, ineno be? Lobo obedo ber ma wan buto wa a malo wa i area wa, imoko tam wa, Lakadi kacel me vote i ngati eni ni. Ineno be? Ento man eni kiti yero emege en dong cito derogi. Yar an mege pa jan mege wango ya wang. En mege me cuka dit eni en dong neko wa loyo. Ineno be?